Danasîna rohan ji bo asta duyemîn. Rohan xwe dide nasîn. Silav, hevalên delal. Navê min Rohan e. Ez ji gundekê biçûk ê Botanê me. Lê niha li Silêmaniyê dijîm. Ez îro dixwazim çîroka jiyana xwe bi we re parve bikim. Min ev tekst ji bo we ji bo hînbûna kurdî nivîsî. Em ê beş bi beş li ser gundê min, xwendinê û xewnên min biaxivin. Hûn amade ne min nas bikin? Ka em dest pê bikin. Beşa yekemîn, Rohan, kê ye? Navê min Rohan e. Ez bîst û pênc salî me. Ez ji gundekî biçûk ê li herêma Botanê hatime dinyayê. Ez niha li Silêmaniyê bajarê Çandê dijîm. Ez xwendekar im. Ez li dibistana ziman a li taxa Şarezorê dixwînim. Ez li wir zaravayê soranî hîn dibim. Soranî ji bo min nû ye, lê gelekî xweş e. Ez di apartmaneke biçûk de dijîm, lew paqij û bi rêk û pêk e. Ez her sibeh bi dengê çûkan şiyar dibim. Jiyan li Silêmaniyê xweş e. Gelê bajar dilovan e. Ez dixwazim li wir bixebitim. Ji ber vê yekê avakirina jiyaneke nû ji bo min armanc e. Beşa duyemîn, Malbata min Malbata min mezin e. Ez li gundekî Botanê bi dê û bavê xwe re dijiyam. Sê bira û du xwişkê min hene. Bavê min cotkar e. Ew genim û sebze diçine. Diya min kevaniya malê ye. Lê ew jî carinan alîkariya bavê min dike. Diya min xwarinên bi tam çêdike. Ew dolme, biryanî û kifteyên xweş çêdike. Bavê min ji bo çêkirina xwarinê alîkariya wê dike. Ez her tim bêriya xwarinên wan dikim. Di gund jiyan sade bû. Çêlek, pez, mirîşk, kûçik û pişik hebûn. Ez bi bira û hevalên xwe re li ber çemê gund dilîstim. Çiyayên bilind gelekî bedew bûn. Bapîrê min çîrok digotin. Çîrokên wî li ser kurdan bûn. Çîrokên wî derbarê evîn û şer de bûn. Kêfa min gelekî ji çîrokên wî re dihat. Ez niha bi tenê li Silêmaniyê dijîm. Ez bêriya malbata xwe dikim. Ez di rojan carekê bi telefonê bi wan re diaxivim. Carinan ez diçim gund wan dibînim. Ez her tim dixwazim malbata xwe serbilind bikim. Ez dixwazim rojekê wan bînim Silêmaniyê, sûka Şarezorê û çayxaneyan nîşanê wan bidim. Beşa sêyemîn, Xwendin û kar Ez li Silêmaniyê xwendekar im. Ez di dibistanê hînî soranî dibim. Ez her roj diçim dersê. Mamoste alîkariya min dikin. Ez her roj peyvên nû hîn dibim. Axaftina bi soranî xweş e. Ez dixwazim soranî baş biaxivim. Rojekê di dersê de mamosteyê me ji me xwest ku em li ser xeyalekê biaxivin. Min bi soranî behsa xeyala xwe ya avakirina jiyaneke nû li Silêmaniyê kir. Her çend axaftina min ne bê kêmasî bû jî hevalên min çepik lê xistin û mamoste bişirî. Ev roj ji bo min bû bîranîneke xweş. Ji ber ku ez yekem car wisa bi cesaret bi soranî axivîm. Ez piştî dersê dixebitim. Ez li dikaneke biçûk pakêtan belav dikim. Ez wan bi bîsîkletê di nav taxê de belav dikim. Gel bi bişirîn spas dike. Carnan dibêjin Hêwiya rojekî xweş. Ev gotin dilê min şa dike. Rojekê dema ku min pakêtek digihand pîrejinekê bi keng got, Lawê min, tu yê bi vê bîsîkletê hemû Silêmaniyeyê bigerî. Ez keniyam û me hinekî sohbet kir. We çîroka gundê xwe yê kevn ji min re got, Ev bûyerên biçûk karê min hê xweştir dike. Ez ji karê xwe gelekî hez dikim. Ez sibehan di taştê de nan, penêr, rûnê nivîşkî û çayê dixwim. Paşê diçim dersê yan jî diçim kar. Ez êvarê vedigerim malê. Ez êvaran bi xwe şîvê çêdikim. Ez şorbenîsk, kifte, savar, qirşik û hin xwarinên din çêdikim. Piştre ez li televîzyonê temaşe dikim. Ez nûçe û bernameyên şahiyan sêr dikim. Ez carinan pirtûkên hêsan ên soranî dixwînim. Zimanê min ê soranî hêdî hêdî baştir dibe. Beşa çaremîn, roja min. Ez sibehan zû radibim. Berî taştê serê xwe dişom û pişra kincên paqij li xwe dikim. Çente pişlikî min ê xweşik heye. Tê de pirtûk, defter û pênûsên min hene. Dibistana ziman nêzîk e. Hevalên min ji bajarên cuda ne. Em bi hev re diaxivin û peyvên nû hîn dibin. Piştî dersê kar dest pê dike. Ez bi bîsîkletê paketan digihînim malan. Ez carinan li Parka Azadiyê radiwestim. Çemê Tanjero bedew e. Ava çem dibiriqe. Ez wêneyên çem bi kamerayê dikişînim. Wênekêşî kêfxweşiyê dide min. Êvarê ez vedigerim malê. Ez şîvê amade dikim û dixwim. Carinan hevalên min tên malê. Em derbarê bûyerên jiyanê de diaxivin. Bi vî awayî her roj soraniya min pêş ve diçe. Beşa pêncemîn, dawiya hefteyê. Dawiya hefteyê xweş e. Ez yekşeman pir radizêm. Piştre ez radibim û diçim sûka Şarezorê. Ez li wir mêwe û sebzeyan dikirim. Şêniyên sûkê bi soranî diaxivin. Ev ji bo min baş e. Ji ber ku ev dibe alîkar ku ez soraniya xwe pêş bixim. Çayxaneyên Silêmaniyê gelek in. Ez diçim li wir çayê vedixwim, bilûrê guhdarî dikim û hevalên min tên cem min. Em derbarê çîrok û stranên kurdî de diaxivin. Her wiha em qala nûçe û bûyerên rojane dikin. Ez carnan diçim muzexaneyeke Silêmaniyê. Ez li wir dîroka Kurd dibînim. Li wir wêneyên kevn bala min dikêşe. Dîrok mirov hînê gelek tiştan dike. Ji ber vê yekê ez dixwazim bêtir li ser Kurdan tiştan bizanim. Beşa şeşemîn, hobiyên min. Werziş gelekî xweş e. Şemiyan ez bi hevalan re li parkê futbolê dilîzim. Futbol laşê min bi hêz dike. Piştî lîstikê ez xwe baş hîs dikim. Wênekêşî hobiyeke min a din e. Çiyayên Silêmaniyê gelekî bedew in. Çemê tanjero jî bedeww e. Ez bi kamerayê wêneyên kulîlk û çûkan dikişînim. Rojekê min li kêleka çemê tanjero wêneyekê çûkekî biçûk ê bi perên şîn kişand. Çûk wisa bi aramî li ser darekê rûniştibû ku min nêzê saetekê li wî temaşe kir. Ew wêne niha yek ji wêneyên min ên bijare ye û ez wê di albûma xwe ya taybet de diparêzim. Xwezaya bajar aramiyê dide mirov. Muzîk dilê min xweş dike. Ez stranên kurdî û carinan jî yên îngilîzî guhdarî dikim. Şivan Perwer stranbêjê min ê favorî ye. Strana wî ya Xewna min her tim min bi xwe re dibe. Ew stran behsa bêrîkirina welat û xewnên ciwanan dike û ez carinan xwe di wê stranê de dibînim. Carinan ez bi stranên wê distirêm. Dengê min zêde ne xweş e lê kêfa min tê. Ez xwarinên kurdî çêdikim. Li gorî min dolme û biryanî pir xweş in. Lê diya min wan baştir çêdike. Çêja destê wê pir taybet e. Ez dixwazim xwarinên nû hîn bibim. Beşa heftemîn, Xeyalên min Xewnên min mezin in. Ez dixwazim soranî baş biaxivim. Karê Kuryeyê ji armanceke min e. Ez dixwazim li Silêmaniyê jiyaneke baş ava bikim. Ez malbatekê û xaniyekî bi baxçe dixwazim. Ez ji zarokan pir hez dikim û dixwazim kûçikekî me jî hebe. Ez dixwazim malbata xwe ji Botanê vexwînim Silêmaniyê. Ev jî ji armanceke min a din e. Ez dixwazim sûk û deverên din ên cûr bi cûr nîşanê wan bidim. Her wiha ez dixwazim Amed û Hewlêrê bibînim û dîroka Kurd baştir hîn bibim. Mamostetî xeyalê min bû. Lê piştre min fêm kir ku ew ne li gorî min e. Ez niha ji karê xwe memnûn im û jiyana min her ku diçe xweştir dibe. Beşa heştemîn Spas. Berê ku ez dawî bi danasîna xwe bînim, ez dixwazim serpêhatiya xwe ya ku min di pola xwe ya soranî de ji mamoste û hevalên xwe re xwendibû, ez dixwazim ji bo we bixwînim. Min ev çîroka xwe ku behsa jiyana min, Malbata min xwendin û xewnên min dike di pola xwe de bi soranî nivîsîbû. Dema ku min ew bi soranî dixwend dilê min şa dibû ji ber ku min hîs dikir ku ez bi vî zimanî hêdî hêdî xwe baştir îfade dikim. Niha ez dixwazim vê serpêhatiyê ji bo we jî pêşkêş bikim. Da ku hûn jî hinekî ji jiyana min a li Silêmaniyê û xewnên min ên ji bo pêşerojê akadar bibin. Ev çîrok ne tenê ya min e. Ew çîrokeke ciwanekî kurd e ku hewl dide di nav bajarê Çandê de jiyaneke nû ava bike. Dema ku min dest bi nivîsandina vê çîrokê kir, min xwest ku ez tiştekî bi we re parve bikim ku hestên we bixim hereketê. Silêmanê ji min re bûye maleke nû. Her kolan, her sûk, her çayxane û her axaftineke bi soranî ji min re bûye gencîneyek. Mînak, rojekê dema ku ez li sûka Şarezorê bûm, min dît ku firoşkarekî pîr bi ken mêwer difirotin. Min jê pirsî, Kaka, Çima tu her tim bikenî? Wî bersiv da, Lawê min, jiyan bê ken nayê jiyandin. Ew gotin di dilê min de ma û ez tê gihîştim ku dilivaniya gelê Silêmaniyê yek ji sedemên xweşiya wî bajarî ye. Xwendina soranî ji min re ne tenê hînbûna zimanekî ye, her wiha têgihiştina çandeke kûr e. Her peyv, her stran, her çîrok min nêzîktirê dîroka kurd dike. Min vê dawiyê di muzexaneyeke Sileymaniyê de wêneyekî kevn dît ku komek kurd bi kincên xwe yên kevnar li ser çiyayekî rawestiyabûn. Min xwest ku ez di wê wêneyê de bûma, bi wan re biaxivîyama û çîrokên wan bibihîsta. Ev têkiliya bi dîrokê re min teşwîq dike ku ez bêtir bixebitim û xewnên xwe bişopînim. Ez vê çîrokê bi we re parve dikim ji ber ku ez bawer im her yek ji we xwediyê çîrokeke xweş e. Dibe ku hûn li bajarekî din bin, an li gundekî din, an jî li derveyî welat. Lê tiştek ku me hemûyan digihîne hev, evîna me ya ji bo ziman, çend û jiyana bi rûmet e. Ez hêvî dikim ku ev çîrok ji we re bibe îlham. Da ku hûn jî serpêhatiyên xwe binivîsin, biaxivin an bi awayekî parve bikin. Zimanê me çi kurmancî be çi soranî wekî pirekê ye ku dilê me bi heva girê dide. Di dawiyê de ez dixwazim ji we hemûyan re spas bikim ku we wext da û ev çîrok guhdarî kir. Spas ji mamosteyên min ên soranî re ku bê westan alîkariya min dikin. Spas ji hevalên min re ku her tim bi ken û sohbetên xweş dilê min şa dikin û spas ji gelê Silêmaniyê re ku bi dilovanî û mêvanperweriya xwe ev bajar ji min re kirin wekî mala min a duyem. Ez hêvî dikim ku rojekê hûn jî werin Silêmaniyê, li sûka Şarezorê bigerin, çayê li çayxaneyekî vexwin û bedewiya vî bajarî Hîs bikin heta wê rojê bila zimanê me û çîrokên me her bijîn.